Vanghana hi ku ya hi mepe tiyindlu ta hina ta milorho ti fanele ti va kona laha oh hi yo leyi yindlu ya nga ya milorho yi languteka yi ri kahle ndza yi teka kasi yindlu leyi a yi languteki yi ri kahle ku fana na ya n'wina yi tele yi mapele na thyaka o swo tsomarhlana Kasi, langutan nila haya. Zaiteka. Oh, yimani. Yinrio sa sekayo tano ifanele kuvaya mina. Oh, ndzi teka leyi kuvaya mina. Oh, eh. Oh, sweswo swi ndzi siyela yindlu yo chavisa leyi nga na mapele. ntlhontlho wa tiyindlu ta muhlovo wun'we a yi fambeni van'wanyana mi nga vileli ndzo darile hinkwaswo naswona hi leri rendzo ra hina swa hlamarisa a yi puleni mabokisi yi sungula ku lulamisa tiyindlu ta hina o oh, i yini sweswo mbeweka ndhawu yanga mike yi basise ndzi kombela o oh, sweswo swi antswa swinene o oh, beva leyi languteka yi sasekile ndzi na richuri ro tala swinene ndza swi vona leswaku un'wana na un'wana u sungula yi tiyindlu ta vona ndza swi tiva leswaku ndzi fanele ku endla yini o oh, o emma ndzi khongerile emma miyela sululamile eh, eh, ah, ayi ku nyike swakudya naswona ndzi na mianakanyo yo hetiseka languta sweswo swa tsakisa um ina huma laha yindlu yanga sweswi ndzi ya yi penda yi wasasi hi sweswo Languta luangu leri! Swa tsakisa. Naswona a yi endleni vuhongi lahaya na kona. Leyi hi ndhawu yo tsutsumela ka mimova yanga yo tsakisa. Naswona yi nga veka murendzo laha leswaku un'wana na un'wana a tiva leswaku imani ya tshamaka laha. Oh, a ku na leswo biha hi mina ndzi lave ntsena ku veka swikombiso swa xichopana ku rendzela yindlu kambe a swi tirhanga a hi ringeteni swin'wana oh sweswo swi antswa swinene sweswi ndzi lava ku pfurha baluni a yi endleni leswi ndzi ya endla yindlu yo saseka swinene emisaveni wo swi huma kwihi sweswo mary Sana i baluni ya wena yoleyo. Ha, Mary, una yindlu yo saseka swinene. Emma, sana u yi vonile yindlu ya Mary. Oh, vafana va rendzele tiyindlu ta vona khale. Ndzi fanele ku endla yini? Swi lulamile, ndzi na khapete ya pinki ebokisini ranga. Oh, tana. Au! Rintiyo ranga! a swi olovi ku fana na leswi ndzi nga swi ehleketa hambiswiritano ndzi tiva un'wana loyi a nga ndzi pfunaka vaki va nga endla xin'wana na xin'wana a yi swona avuseni um uh, sana mi nga ndzi pfuna oh swi hetisekile hikwalaho ka yini ndzi nga ehleketanga ku mi vitana n'wina vafana khale leswi swi atlisa swinene o oh, mbilu yo saseka swonghasi o oh, swi hetisekile o oh, ina ndzi lava ku mi hakela ndzi na mali yo tala hi swona hi leswi salani kahle sana mi yi rhandza njhani yindlu yanga sana yi tsakisa Mm, banana ro nandziha swonghasi yima ndzi nga ri veka eka ndhawu ya nga ya byanyi kutani ndzi kurisa muri wa mabanana oh languta sweswo muri wanga wa mabanana wu kurile khale wu languteka wu ri lowu navisaka swinene hmm. naswona ndzi nga wisa laha ndzi nwa dyambu siwu ku na cocktail leyikulu yo nandziha swi hetisekile wow mary u na mabanana lama kulaka eka ndhawu yakwe ya byanyi naswona ndzi khomiwe yi ndlala swinene Huh, yima ntsena ndzi na mianakanyo leyikulu ndzi nga endla ndhawu yo tlangela basketball Ndzi ya va na ntsako lowukulu laha ndzi mutlangi wa basketball wa xiprofexinali phela ndzi bile na ku rhambiwa eka mphikizano lowu hi nga va va vunharhu eka vanharhu ah xitshuriwa xa nsayino uh, emma ndzi khongerile uh, sana u nga ndzi yoxela bolo yini U swi endlesi ku yini sweswo? Oh. Naswona ndzi fanele ku hlengeleta xitshamo swo tswitswirika xa byanyi. Ndzi tshemba swi nonon'hwi swinene. Wow, ndzi swi endlile. Swa tsakisa swinene. Ndzi ya pfumelela xitlangiwa xanga lexi ndzi xi rhandzaka swinene ku tswitswirika eka swona. Naswona laha yi kona laha bokisi ranga ro saseka ra mapapila ri nga ta yima kona. Hakunene ri pfumaleka swin'wana swa swinana matheli swo saseka ku ri endla ri saseka swinene. Xana u endla yini lahaya? Naswona Mike u endla yini? Yima. Oh, a hi voneni. Oh, na mina ndzi lava bokisi ra mapapila. Ndzi humelerile hi mianakanyo sweswi. Ndzi ya hundzula bokisi leri ra xichopana ro olova ku va sin'wana xo hlamarisa. Hi hava na swilo va swin'wana lahaya swo saseka. Yini? Van'wanyana va endlile mabokisi ya vona ya mapapila. Na mina ndzi lava rin'we. Bokisi leri ra wasasi ri languteka ri dya mbilu, kambe ndzi na mianakanyo. A yi vekeni kholofelo eka rona. Swo tsakisa. Oh, xewani mutisi wa mapapila. Xana u ndzi tisele mapapila? Oh, wow! Swi huma eAfrika, ndza nkhensa. ndzi tsakile ku va ndzi ku pfunile naswona ndzi na xin'wana xa wena nkulukumba ku na awu awu ndzi lumiwile yi bokisi ra wena ra mapapila sana wo ehleketa leswaku swa hlekisa kutani a ku na mapapila ya wena kasi i mani wansati loyi wo saseka u languteka u hlamarisa o oh, u sasekile swinene o oh, ndzi na papila ra wena hosi ya vuxongi wow ndza nkhensa tiyisela ntsene ka milenge ya wena nkarhi lowu taka ndza swi vona leswaku n'wana na un'wana u vile na nkarhi wo rhendzela byanyi bya vona naswona i nkarhi wo rhendzela tiyindlu ta nwine ndzeni wo mike u endla yini ndzi ya penda yindlu ya nga yiwa sasi endzeni swa tsakisa naswona ya veka khapete ya thonya ra wasasi ehansi um i yini swin'wana ndzi swi endlaka o oh, i ntiyiso ndzi lava xichamo ka swi balesa na swi tlangiwa swanga hinkwaswo swi languteka swi ri kahle laha swa hlamarisa hagiwagi rindza swi tlangiwa swanga sweswi ndzi lava ku namatelisa tidayimani ti nga ri tingani leti ndzi nga ti kuma sweswinyana eka minecraft eka makhumbi ah tafula ra danyamiti swi hetisekile naswona ndzi lava ndhawu ya mbeva yanga leyintshwa ya xifuwo ndzi yi thya vito ra jack yi ya tiendlela ndhawu yo tlangela Swatch la Marisa. Swa tsakisa swinene. Wow! Mike u endlile ntirho wo tsakisa wo rendzela kamara yakwe. Ndzi ehleketa leswaku ndzi fanele ku endla xin'wana xo tano na mina, kambe hi xitayili xanga. Xo sungula, a hi lulamiseni makhumbi. Hakunene ndzi lava pinki yo tala laha, naswona cutex ya nga ya pinki ya ndzi pfuna yi sweswo swi lulamile xin'wana na xin'wana xi languteka hi ndlela leyi ndzi laveke ha yona swo tsakisa naswona sweswi mapapa ya pinki ya nga ri mangani na swifaniso na jaharanga a hi endleni leswi Oh, hilangute ka isa si Kile, swinene swingwe. Laha ikona laha tafula ri nga ta faneleka kahle. Na vuxongi byanga byo saseka. Oyina, vuyimbeleri ya byi vavisi. Ndzi ya hlangula misisi ya nga laha ndzi yimbelela. Swa tsakisa. Ah, swa hlamarisa. Naswona hi leyi ximangaxanga xa xifuwo. Cool. Oh, u ximanga xo hlamarisa swinene emisaveni. Ndza ku rhandza. Xana na un'wana na un'wana u endlile makamara ya vona kasi mina a ndzi endlanga. Oh, leswi swi lava ku hundzuriwa hi ku hatlisa. Ndzi lava ku penda makhumbi hi muhlovo wanga lowu ndzi wu rhandzaka wa xichopana. ndzi lava kamara ya dyambu leswaku nkarhi hinkwawo ku va ku kufumelana ku va na kahle o oho swi sasekile swinene sweswi hi ya emahleni ndzi lava sava rin'wana leswaku ndzi ta titwa onge ndzi le ribuweni oho swa tsakisa na dada ranga leri sasekeke Uyaya eka khumbi hi leri xitshamo hinkwaxo xa switlangi wa swanga leswi ndzi swi rhandzaka xewani un'wana na un'wana ndza mi rhandza hinkwenu kutani ku na khona laha ndzi nga dirowaka kona na ku tlanga u kulele yanga naswona xifaniso leri xi nga languteka xi ri kahle swinene lahaya languta sweswo i xifaniso xa mina na mbyana ya nga jerry jerry vula wuf wuf Ku sasekile swinene. Hi leyi ndhawu ya wena leyitsongo na kulori. Jerry, xana u lava ramu? U lava ramu? Hileri, mufana lonene. Tindlu leti ti hlamarisa swinene. Vanghana, hi ya vonana sweswinyana. Salani.